Өйләнгән егетебез. Өч баласы бар. Туенда бергә булдык, Аллага шөкер дәмәгать. Аның историясе үзе бер кызык. Бу өйләнгәч туенда бергә гүләйт иттек, ял иттек, рәхәтләнеп икенче көнне шалтыратам. Дөрес мин әйтәм, хәлләр, кәефләр ничек дигәнем Җәвит абый начар ди. Нишләп мин әйтәм? Ну бит туйда булдыгыз инде, хатын бит минем гаида эшли ди. Беренче төнне үк штраф салды бый. Нәрсә өчен дигәнем за превышение скорости ди. Җәмәгать, Аллага шөкер, менә ул ГАИ дигәннән, име ГАИ хезмәткәрләрен шулкадәр э, хөрмәт итәм. Ну, алар да соңгы вакытта мине аңлый башладылар. Ни өчен? Җәмәгать гел скорость арттырган өчен штраф салалар. Туктаталар да штраф салалар, туктаталар да штраф салалар. Бер нәрсә әйтеп булмый инде. Хәзер җайлаштым бит. Хәзер Салават бүләк иткән түбәтәй бар. Шул янәшәдә генә йөри. Как гаишниклар туктаталар, Түбәтәйне киям дә, Бисмиллахи рахманир рахим, Гамил Әсхәдуллаһы Әлфрити Якшәмбе ите акча сорый эте бете, Үткән эшкә салават, янәшәмдә Зөлфиям сораса бирәм бирсә алам, Үзең сакла бердән бер Аллам дип тик утырам. Җәмәгать гаишниклар ишекне ачалар да, шушылай итеп утырганны күргәч, үзләре хәер бирәләр. Әле беркөнне берсеннән алмыйча киткән имиме, Арттан куып җитеп бирде. Ой, рәхмәт, мин әйтәм, Алла. Ну, аның төрлесе бар инде, аларның әйбәтләре бар, начарлары бар. Ну, алар барсы да әйбәт, Аллага шөкер, җәмәгать. Әле бер көнне берсе миннән права сорый. Праваңны бир ди, бирмәдем. Мин әйтәм, үземә дә бүләк кенә иттеләр аны. Аллага шөкер, җәмәгать. Ну, шатлыкларыбыз бар инде. Исән-сау булырга язсын, шулай очрашып яшәргә язсын, шулай бит. Шатлыгымның, җәмәгать, унберенче ел, ул тагын анда шатлыклар булыр, әйтеп китәрмен әле. Ну, менә күптән түгел генә, Аллага шөкер, җәмәгать, Имәнлек урманы янында, экологик яктан иң чиста микрорайоннарның берсендә ун этажлы йортның унберенче этажыннан дүрт бүлмәле квартира алып җибәрдем. Экологик яктан иң чиста микрорайон дип әйтәм, җәмәгать, чөнки Зөлфия Шакирова белән төнлә, кичтән чаян җурларын өчкә бөкләп, дөп-шап, дөп-шап арып, талып, черки үтереп җокыга китәбез. Иртән сәгать бишләр тирәсендә күкләр сандугачлар тавышына Ахырзаман түгел микән дип уянабыз. Чөнки җәмәгать бу йортка Казан шәһәренең цнтрыннан, менә үзәгеннән, трущобниклар, коммуналкаларда яшәгән. Коммуналкалар, трущобникларны аңлатып торасы юк инде, шулай бит, сез аны беләсез, ә? Коммуналкада яшәгән кеше аның тәмен белә бит инде, тәме, тәме, аның Теге биш-алты гаиләгә бер кухня, бер душ бүлмәсе. Теге бер хатын кергән дә душта җуынып ята икән. Күрше мужигы урындык куеп өстән карап тора икән. Теге хатын күреп калган да, Нәрсә, шәрә хатын күргәнең юкмы әллә? дигәч, Күргәнем бар. Кем сабыны белән җуынасы икән, шуны гына карыйм, дип әйтә, ди. Җәмәгать, идән асларында бассейнмы? Трущобниклар турында сөйлим. Эме, тараканнардан, тычканнардан курыкмый торган, гөмбәләрне урманнарда гына түгел, йортларның стеналарында күреп, шулар буенча бик күп тапкырлар диссертация яклаган, аракы эчмиче, хатыннары белән сугышмыйча, темпераментуралары башка адәмнәрнекенә караганда бик күпкә югары дәрәҗәдә булган әдәби затлар күчеп килделәр. Хәтта кайсы бер күчеп килгәннәр арасында шушы саф урман һавасына ярамыйчы уштан язганнары да булды. Әле ярый үзебезнең Татарстанда эшләп чыгара торган КАМАЗ машинасы бар. Уштан язганнарны сөйрәп китереп теге КАМАЗ машинасының төтен чыккычына борыннарын терәгәч кенә кеше булалар. Теге КАМАЗ шоферы да мин бушка КАМАЗны кабызмыйм, Бер кабызу 500 тәңкә дип, Төтен дип исемләнгән кооператив ачып җибәрде. Әле булса бер күршем җәмәгать шушы яңа фатирның һавасы ярамый, аллергия диеп, Запорожецын кабызып шуның кабинасында җоклап йөри. Әле беркөнне шулкадәр шәп каты җоклаган,

Җәмәгать сүпрәлеләрне генә түгел, мин мишәрләрне гомумән яратам, аларның сөйләшүен яратам мин. Теге бгазыңа баскыц көеп ике бәбәгеңне сукып сугармын дисә, авам да китәм инде. Шуңа күрә җәмәгать урман күргәне юк бу җегетнең, бу ирнең, күршенең. Урманга чыгып бер көнне исерек баштан

Ял итүчеләрдән калган уксусны шашлик ашагандыр инде, ике генә тапкыр кычкырган. Шуннан күршекәем Җәвит, брат, миңа ике генә көн яшисе калган икән, дип ике көн эчте. Ике көн эчеп тә үлмәгәч, ике ай эчте. Ике ай эчеп тә үлмәгәч, брат, Миңа ике ел яшисе калган икән дип көн дә исерек. Аннан да әйбәт кеше юк, конечно, эчмәсә бигрәк әйбәт. Әле бер көнне кергән, Җәвит брат, әйт әле, менә син төш юрый беләсең дип әйттеләр, ырым-шырымнарны аңлыйсың дип әйттеләр, сул кул кычытса нәрсә була, ди. Акча керә, мин әйтәм, ай, шатлана инде, уң кул кычытса нәрсә була, ди. Кергән акчаң чыга, мин әйтәм. Карале, борын кычытса нәрсә була, ди. Мин әйтәм, кергән акчаңны чыгарган өчен хатының борыныңа берне кундыра, дидем. Карале, брат, син беләсең икән, менә бөтен тән кычытса нәрсә була, ди. Бетләгәнсең, мунча кер, дидем. Каян беләсең син, ди, ике ай мунчага барган җугые биш мең тәңкә акча биреп тор әле, ди. Сүзне ерактан башлый, белә бит ул, политик, да. Ну, бирдем инде, күрше хакы, Алла хакы. Блокнотына язып куйды да, Җәвит, күршекәем, списокка язып куйдым, егерме көннән соң бирермен, яме, сорап йөрмә, үзем бирәм мин сиңа, ди. Ярар, ышандым. Егерме көн үтте, егерме биш көн үтте, күршегә кердем, мин әйтәм, күршекәем, син бит миннән, мин әйтәм, бурычка унбиш-егерме көнгә генә биш мең тәңкә акча алып торган идең, кайчан бурычыңны түлисең, дигәнем, күршекәем, мин бит сиңа әйттем, үз вакытым белән түлим, дип әйтеп, син болай сорап йөдәтеп йөрмә, әйе?

Ну, мин әйтәм, ир белән хатын нәрсә эшләмәс? Син, мин әйтәм, нәрсә, тыңлап ятасың, что ли? Ишетелә бит, ди. Мин әйтәм, әйтимме нәрсә эшлибез? Кешегә әйтмисең, әйтмим, ди. Брат, мин әйтәм, акча алышына дип әйттеләр. Девальвация була, шуңа күрә станогы бар акча басабыз, дидем. Бер сүзен дәшмичә чыгып китте җәмәгать. Менә шушы хәлләрдән бер атна гына алдан хатыны кереп чыккан. Хатыны шулай ук бик кызык кеше. Аның Менә иренең костюм, чалбар кесәләрен чистартып кына тора инде малай. Ну, туфлига тими, потому что аларның кесәләре юк, ди. Әле бер көнне хатыны кергән, күршекәем, җәвиткәем, карале, өч-дүрт ай зарплата алган юк, кунак чакырганыек, самогон чыгара торган аппаратыңны биреп тора әле, дип алып чыгып киткәне, бирдем инде, җәмәгать, бирмичә ярамый. Ну, Аллага шөкер, менә Зөлфиянең бер начар гадәте бар, менә кесә тикшерергә яратмый, Аллага шөкер, Әле бер көнне кер җуу машинасына салып, чалбары белән бергә егерме мең тәңкә акчаны җуып куйган. Теге акчаларны кесәдән алдым да, фатирның бер стенасыннан икенче стенасына бау тартып, теге акчаларны кер каптыргычы белән киптерергә элеп куйдым. Үтүкне кыздырып, үтүкләргә генә тотынган идем, ишектә звонок, барып ачсам, ике милиционер басып тора. Теге акчаларны күргәч, тегеләрнең фуражкалары бии башлады, күзләре уйный тегеләрнең, мәченеке шикелле. Миннән станок таптыралар. Әһә, мин әйтәм, бу күршенең генә эше бит бу. Ну, баш бит бездә дә бар. Лилин бабайның ботинка башы чаклы. Братлар, мин әйтәм, эзләмәгез, бары таба алмыйсыз, аппараты да, ыстаногы да күршеләрдә, дидем. Җәмәгать, минем күршенең хатыны, теге әзер продукцияне, дөньяны сасытып, име, шешәләргә тутырып яткан чаклары булган. Теге ике милиционерны күргәч, тегенең хатыны остеохондрозны, мандрожны, поносны, инфарктны, ядрёние, кудрёние дигән диагноз белән ун көн балницада ятып чыкты. Ә ире бер атна милициядә бушка эшләп кайтты, вытрезвителдә. Хәзер милиция белән аракыдан аллергия ди. Эчмә, мин әйтәм. Эчмә. Аракы нәрсә ул, мин әйтәм. Аракы, әче бер нәрсә. Эчәләр аны, әгәр эләксә. Аракы, мин әйтәм, арганнар өчен инган чишмәсе, шагыйрьләр өчен илһам чишмәсе. Шагыйрь алдында бер матур кыз торса, ул да кала, мин әйтәм, стакан белән аракы торса. Аракы исертә, кикертә, җикертә, шатландыра, бармак шартлаттыра, улы өметтән шаккаттыра. Күбрәк эчсә, иҗтихан шартлап тора, кан тамырлары калка, кузгала, йоклаган хисләр калка, кузгала. Бер йорт, ике йорт, ике йорт, дүрт булып күренә эчкән кешенең күзенә.